Mir hunn eis en neie Radio gesicht. De Problem ass deen, bei deenen anere Videoen hunn ech gesinn, datt do Problemer mat Drittanbieter war. Mee ech ka se awer ofspille loossen, d'Videoen. Dat heescht, mir probéieren et elo mat dem Radio. Wann ech sollt Problemer doduercher kréien, geet d'Folg och ofgeholl. Ech hu mer extra en neie Späicherstand ugeluet an da wäert ech se
verloossen. Jo sëff roueg, ech seng eng ze schwätzen ok. Ech hunn elo, ech kucken dat dann an falls Problem ass datt e kommen da kann ech emmer nach enker zréck kommen op dës Plaz. Ech hunn gemaach dass en d'NCA Truppen an dass et och nei Rüstunge ginn wéi hei e bësse méi mi, hal op wech ze lafen wann ech mat wann ech wëll kucken, méi militärméisseg Uniformen, dat heescht net dat komescht Gelomps do wat se normalerweis unhunn. An d'Geschicht hanner den Déngens ass jo am Fong deen, dass en se e verloossent Militärlager fonnt hunn, an esou hanner dem Mott, Dir hunn och emol esou eng kleng Geschicht dobäi. An ech hunn en neien Texture Pack rofgelueden, dat heescht, dass eis Texturen e bësse méi schaarf ausgesinn, wéi hei d'Schëld zum Beispill, oder am grousse Ganzen och hei de Rascht op den Autoen an esou. Kënnt Der emol vergläiche mat deenen aneren Opnahmen, an da géing ech soen, da ginn mer direkt lass. Da hu mer enke mol deen neie Radio. Moment, ech mengen ech hat deen stomm geschalt gehat. Optionnellen, Audio, Radio mach mer op. Sou ass net gutt. Sou ass dat ok. Mee mir huelen den Colnel Radio oder wéi se heescht. De Conel Rad. Oh, dat ass mega lues, dat leeft. En plus sinn do richteg ähm, Warnunge vum US-Staat an esou. Ah, Dir wäert et schonn héieren. Dat ass wierklech lues, gell? Firwat ass dat esou lues? Nee. Ja. So, guck mal, du Musik. Ah, halt doch Oblo. Okay, die Musik ist aber relativ fad, von du hier. Ich setze mich aber ein bisschen ruf. Ich bin wirklich gespannt, dass ich alle Musik an. Sou mir man op déi do Lautstärk an ass dat goud. Sin mol gespannt op mer mit seen oal Lidder do Problemer kréien mee mir wärten dat jo nach gesin. Mir sin hei am Mojave Outpost an ech gin soen mir gin mol direkt mat e puer Leit hei schwätzen. Nee gin zréck an ech will mer schnellstméiglech sou eng Uniform besuergen well ech fannen déi gesin mega geil aus. Ech dächt mir d'Waffe awer ech leng emol hei ranner loosse wat dann hei sou gëtt. Ech elo mäin anere Kopfhörer ausgedoen dat heescht ech héiere mech elo méi besser. Ah déi gesi richteg gäil aus déi Dénger gell. Déi gesi richteg béis aus an dat dat gäilst ass déi Rangeren ne dat sinn US Marines déi hunn hannen am Réck sou USMC dropstoen, mega gäil. Karawane, Bürger, Pilger oder? Pilger, hä?

Sou, schon den nächsten Plan fir déi nächst Kéier. Mir mussen mol kucken, ob mer vläicht net e Mod fannen, wou e bëssen méi Dialog ass, well nervpeg ass dat ëmmer. Mei net dat wat mer brauchen. Terpentin? Nee. Werkzeugkasten? Nee. Do dranner? Nee. Mir brauchen nach Sensormodule. Ech hunn awer leider absolut kee Plang, wéi déi Dénger ausgesi gell. Ah, blockéiert mer net de Wee! Eppes weess ech nach vum Spill, et ass e bestëmmte Punkt wou sech déi Rangeren do an déi richteg Rangere mat der Kampfrüstung verwandelen. Ech weess net wéini dat ass. Wann wann s du villäicht eng Anung hues, dee wou hei grad nokuckt, sech langweilt oder soss keng Ideen huet, da kenns du eventuell drënner schreiwen, well ech wéilt dat gäre wëssen, well déi Rüstung déi ass iwwergäil an ech wéilt déi immens gären. Sou. Am Moment kritt meng Musek zwar méi op de Sak, wéi se mer hëlleft. Keng Anung. Loosse se mol nach e bëssen u, wann se mech elo ze vill nervt, da gëtt se einfach ausgemaach. Ah, hei geet dat Schild nach erop. Oh, do geet en nach eran. Jo, mol deen nach loossen. Uppa, lo mol kucke wat hei leeft.

Spillchen nee nee ech geh et verkafen ech wat dach wat mol von der verkafe go oh dach dach dach dach dach mir gi ganz ganz ganz se er mat der frau um dach schwatzen gi man mol ganz séier op gut springs bei mein gute kolleg Den Händler, Aah, ech lo mëttlerweil eraus hunn, wat dat Messer do war. Dat ass dat Messer bei der, bei deem Monument, wat mer do an der zweeter Folg oder drëtter Folg gesinn hunn. Ech, dat ass, ech hu gelies, dat ass normalerweis, wann s de wildes Ödland hëls, da begéins de lauter sou komesch Zeeën. An dat doten ass alt vum Fall vum New Project, Project Vega, New Vegas Mod, nee, ah! Project Nevada Mod ass et. An da ass och do dobäi komm. Si mer gespannt, ob mer dat kënnen hei enker. Gi do hanner. Ob mer dat kënnen hei enker léisen. Wär sécher, ass sécher eng béis Story hannendrun. So, Möchten Sie Vorräte kaufen? Nee, du keefs mir jo Saachen of hei. Ah, du hues dat, das ganz dat. Äh, jo, do Kugelen halen ech, äh, Kanonen halen ech, Kugelen halen ech, Altmetall halen ech och, dat brauch ech nach. Kolt, wéi eng Stärke huet deen?

Sorry fir d'Nues eropzéien, dat muss och heiansdo sinn. Äh, six sauer, déi ass ganz okay, okay. Kleidung. Do, du bist geflickt dumm. Lederrüstung verstärkt. Die bringen uns davon nicht viel, die können wir auch verkaufen. Hilfsmittel. Das sind aber nicht wie, wie, wie, wie, wie Lied gemäht. Auf jeden Fall haben wir mal ein bisschen Gebiet aufgelutscht. An da maache mer ons mol rëm hei bei de Mojave op. Ech wollt nach mat deem Ghost schwätzen. An da maache mer ons och keng Angscht, mir maachen ons geschwë weider op eisem Wee, de Benny ze verfolgen. Sophie, Karawanist? Jut. Déi Woch schwätze mer iwwert den Aarschlach. Pardon. Jo, wat hu mer hei nach do? Uh, do kann ech erausklauen. Yeah! Gratis Zeugs. Salze, Sarasparilla, alles. So, an hei misst dann uns Madame stoen. Natierlech in eiser gemoppter Kleedung. Das sieht richtig böse aus, gell? Check this! Mach mal so, wie wenn's du do... Egal, mir schätzen mal. Sind Sie Kurier?

Do hunn mer awer anscheinend e puer méi Ziler. Ech hoffen d'Wa war sonstänneg genuch. Hal op mat ruckelen. Béis. Hal op domat. Warnung, hoher CPU-Auslastung. Ja, ja, du mech och. Mäi CPU hält dat duerch, bis datt ech mech enker verabschiden, mat engem Knupp nei. Wou sinn déi do?

O nö, keng Ameisen, schaassen déi Déieren. Oh, an eng iwwerfett, gell, natierlech. Ah, ii. Treffen ech se einfach net. So. Déi sinn zäit staark, si si just riesegrouss, déi Déieren.

Wann ech géing sou eppes hei begéinen, gell, ech, ech géing lafen. Ech géing lafen, wéi ech nach ni a mengem Liewe gelaf sinn. D'Hënn sinn awer nach, déi kënnen der nach erleedegen. Ah, a bal kee Munni méi heifir. Muss onbedéngt mol enk ee fannen, dee wou Munni verkeeft. Euh, Dynamit, mir hu mol de Néng-Millimeter-Pistoul. Sou. Tschüss.

Das Gebiet östlich des Colorado ist als Caesars Land anerkannt. Hier herrschten die Legion und den Rest konnte ich leider nicht mehr lesen. Zum Glück mal so coole Colts Waff gesehen vom Base aus gekommen. Gesehen auch richtig, richtig geil aus, wenn du ein bisschen so Mods drauf geklagt hast. Wo hast du den Ranger Jackson? Au! Michael Jackson, ah, ah. Ja, wenn ich hab, scheiße, dann schnell wundert viel. Mee ech hunn, ech weess net, dir kennt iech vläicht och e bësse sou mat Urheberrechter aus. Ech hunn héieren, datt wann ee wärend engem Lidd schwätzt, zum Beispill wann een elo GTA 5 spillt, well ech si jo séier fäerdeg, wann ee GTA 5 spillt an et huet een de Radio un, dann kann een de Radio lafe loossen, awer wann een duerchgehend driwwer schwätzt, hunn ech mol héieren, ech weess awer net wéi dat genau elo ass, well keng Ahnung.

Hey, Blazes. Oh, mat 11 Kugelen. Kann ich genauso gut an den Dout schicken. So, an damit ging es so, und da verabschieden wir uns von dieser Folge. Und dann sehen wir uns rum, wenn wir an Nipten hingehen. Ich kann sagen, merci fürs Gucken, bis ein anderer Kehr. Ciao!